Abanyamahurire n'abarikukoresa emikutu y'eby'empurizingana bashabirwe okugamba n'okukorera aha mazima n'okurangirira eby'okutunguura ensi obwo baaba nibakora emirimo yaabo. Hon Hunter Byenjeru Tukahairwa ori omuny'eishengyero ahabw'eishaza erya Kajara ahaireyo obutumwa oburi omwebazyo obwo abaire ari omugyenyi mukuru aha mupiira gw'omukago rwagati y'ekibiina ekya Ntungamo Broggers hamwe na New Kahindi Coffee. Cement Factory ogubire aha kishaayi kya Kemishego omu tauni kanso ya Nyamunuuka omu ishoza erya Kajara omu disiturikita ya Ntungamo kandi omupiira ogu gutakazaanirwe habandizeho empaka za rwagati ya West End Secondary School erikwayahayana na Kemishego Secondary School. Omupiira ogu nagwo gubaire guri ogw'omukago oguhwereire aha bwina niho Kemishego Secondary ehangwiriire West End Secondary na goolo ziine ahari itaano. Nyowe ka hindi Coffee Factory eshatagwire tiimu eya Ntungamo Broggers na Goals ishatu ahari busha batyo baahangura ekikopo eki kandi bombi bajwekirwe emidaari. Arikugambaho aha rukungaanya orw'amagana g'abantu ababaire bari aho ahanyima y'omupiira ogu, Honarebo Hunter asiimire omurimo gurikukorwa abanyamakuru ba Broggers n'abarikukoresa emikutu yoona ey'eby'empurizingana, Omu kumanyisa, okwegyesa, okuranga, nangwa n'okuhuumuriza abantu, naabashabira okuguma bakagamba ebintu ebihikire n'okukorera aha mazima omu murimo gwabo. So nimba niinyija kukyetegyereza gye. Naakuba naakakushaba ahagati y'abantu, niinyija kuba nindeeba ebi opositinga ahu ndaabeere. Kwonka naanye omu bloggers yaanyu omu ko niija kubateeramu emitwaro makumi ataano.
Mbwenu. Hajj Musa Masiko ori dayirekita ahabwa New Kahindi Coffee Factory niwe abaire ari siponsa w'omupiira ogu agambiremu aha migasho y'emizaano egi nk'okwongyera omukago, obumwe n'enkwatanisa rwagati ya ba Bloggers n'abantu abandi. Association yaanyu nayo mwebare kugikora. Kwonka kandi mwaba nimugikora, nooreeba bloggers,
beegyendese ebizibu n'obushambani.
Abantu ku baraabatamwe, nimuza kurahika kugwa. Abanyamakuru, ba influencers na ba bloggers baragambira ekitumire nibakora ekibiina eki nk'omuringo gumwe gw'okuronda oku baraamaraho ebizibu ebi barikubugana omu murimo gwabo hamwe n'okwongyera enkwatanisa n'okumanyana omu kukorera disiturikiti yaabo. Nitutambuza emirimo y'eby'amahurire kwonka einemu challenges. Ntakanjwire. bataahi bangye abu nkukora nabo, tukareeba omu bintu eby'okuhitsya obuheereza twashanga harimu challenges. Kwonka mbwenu ku twaherize twayegaita twakora Ntungamo Bloggers Association. N'ekibiina kimwe twena nitwegaitira ahansi ya amburera emwe ahabw'okuba ebintu ebi turikukora nitukora ebirikutunguura community yaitu kukira munonga. N'okwegaita twena ab'amakuru tukakoraho ofiisi tukakora omurimo gumwe. Kozi kajara eba eri enyima abo obutagira amahurire. Kozi ka, kambahe eky'okureeberaho. Mbwenu areebe ku amateneti aka.
Gashakwa Wilson Kanyesigye ahabwa Modern Television.